Эҕэрдээ, табаарыс комсомол! Билиҥҥи олоҕу ахсар багдайын буол! Бэрт элбэх көлүөнэ сирдьитэ буолаҥҥын, баччаҕа кэллэҕиҥ суолларын ыйаҥҥын, большевик партия өргөһүн тутаҥҥын, батталы утары өрөөн тураҥҥын, баайдар бахтатан

Хорсун быһыылара, уоттаах сэрииттэн урусхалламмыт куораттары тутуулара, собуоттары, баабырыкалары, колхуостары, сопхуостары өрө көтөҕүүлэрэ, чөлүгэр түһэрсиилэрэ, олох-дьаһах сайдыытыгар кыттыылара, инники күөҥҥэ туруулара кэнчээри ыччакка үтүө холобур буолуох тустаах. Хомсомуол ханна да өрүү инники кирбиигэ сылдьара, кини Ийэ дойдуга бэриниилээх Үлэҕэ-хамнаска, үөрэххэ сайдыыга, билиини-көрүүнү хаҥатыыга, өрүү бастакы кэккэ сылдьыахтааҕа, дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө холобур буолуохтааҕа. Чакыр нэһилиэгэр эбэтэр биһиги Күндэйэбитигэр бастакы комсомольскай ячейка тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха тэриллибитэ. Бу кэмтэн саҕалаан араас көлүөнэ ыччатын, нэһилиэк комсомольскай тэрилтэтин секретардарынан эдэр эрчимнээх ыччаттар салайан үлэлээн ааспыттара. Бу үөрүүлээх юбилейнай күҥҥэ кинилэри үрдүк сыанаҕа ыҥырарбын көҥүллээҥ. Николай Егорович Сергеев Владимир Егорович Васильев, Вера Никитина Күндяйсева, Анна Афанасьевна Егорова, Василий Павлович Никитин, Федор Васильевич Елисеев,

Бу бүгүҥҥү үс сыллаах үбүлүөйү бэлиэтиир күнбүтүгэр үбүлүөйнэй бэлиэни туттарарга эҕэрдэ тылы биэрэбит нэһилиэкпит баһылыгар Иван Витальевич Константиновка. Кыттабыллаах диэбит нэһилиэгим олохтоохторо, комсомолистар, ото бу бүгүн алтынньы күйбүт оҕус күнүгэр бүтүн дойду үрдүнэн комсомол өртөммүтэ сүүс сылын бэлиэтии. Ол курдук ото биһиги эмиэ нэһилиэккэ бүгүҥҥүттэн хаалаан бэлиэтээн комсомол күннэрин ыытабыт. Уонна чэрчитинэн Мин бу комсомол сүүс сыллаах юбилейынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Уонна бэйэ знак

Эльмира Николаевна Осиповаҕа. Ити туттарыллыбыт награды туппут омсуолларбытыгар

Ол үтүө түгэнэ үйэтитэ таарыйа, хомсомуол остуоруйатыттан быа тардан ахтан, санаан ааһыаҕыҥ. Тылы биэрэбит, өр сылга үтүө суобастаахтык комсомольскай секретарынан үлэлээбит үрдүк категориялаах алын кылаас учууталыгар, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгунугар сыл бастыҥ учуутала икки тыһыынча үс сыл кыайыылааҕар Антонина Прокопьевна Максимоваҕа, Өссө төгүл үтүө дьоро күн буоллун күндү биир дойдулаахтарым комсомол төрүттэммитэ үүт сылынан барытын итиитик истиҥник комсомольскай эҕэрдэбин ыытарбын көҥүллэм Тыһыынча тоҕус сүүс уонаҕыс сыллаахха алтынньы сүүрбэ тоҕус күнүгэр Оробуочай уонна Бааһынай ыччат сойууһун Бүтүн Арассыыйатааҕы бастакы сийиэһигэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт сыллаахха Ленинскэй, онтон тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ алта сыллаахха Бүтүн Союзтааҕы буолбут Ыччат Россиятааҕы Коммунистыы сойууһа ыргысым тэриллибитэ. Саха сиригэр хомсомуол остуоруйата биһи дойдубутугар көскө кэлбит биллэр-көстөр бас, көстөр бассабыыктар Георгий Орджникидзе, Григорий Петровскай уонна Емельян Ерславскай ааттарын кытта ыкса ситимнээх. Ол курдук, аан бастаан өссө тыһычча тоҕус сүүс уон алты сыллаахха Дьокуускай куоракка Емельян Ярославскай салайааччылаах ыччат кистэлэҥ куруһуога тэриллэр. тыһыча тоҕус сүүс уон эттээн сыл от ыйыгар ол кистэлэҥ куруһуок Юный социал-демократ марксистскай куруһуокка кубулуйар. Онтон сыл буолан баран кулууп пролетарско-социалистической молодежи диэн буолар. Салайааччынан Максим Амосов, Степан Васильев, Иосиф Карпель уонна Вера Синеглазова талыллаллар. Өр кысыһым Саха сиринээҕи тэрилтэтин аан бастакы уопсай мунньаҕа тыһыча тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаахха муус устар уон ахтыс күнүгэр ыытыллыбыта. Ол мунньахха барыта сүүрбэ үс киһи кыттыбыта биллэр. Эһиилигэр ити курдук мунньахтар Бүлүүгэ уонна Өлүөхүмэҕэ ыытыллаллар. Онно эмиэ салаалар тэриллэллэр. Ол түмүгэр тыһыча тоҕус сүүрбэ биир сыл кулун тутар бүлбэ биэс муус устар үһүс күннэригэр уруккута кыраайы үөрэтэр түмэл дьиэтигэр, билиҥҥиннэн республикатааҕы научнай библиотека кыһатыгар саха көбүрүнээтэлигэр комсомол мунньаҕа бастаан ыытыллар. Манна даҕатан эттэххэ, Владимир Ильич Ленин ыркысынын үһүс иэһигэр эппит За дачи Союзов молодежь дакылаата Ленин үлэлэриттэн аан бастакыннан сахалыы тылбаастаммыт үлэ буолар. Саха областааҕы комсомол тэрилтэтэ Бүтүн Союзтааҕы Ленин хомуньустуу ыччатын союһун салаата этэ. 1900 сыллаахха муус устарун бес күнүгэр Дьокуускайга аан бастаан ыркысыһын кэккэтигэр сурдуу саҕаламмыта. Ол түмүгэр Саха сирин комсомолларын үрдүк аатын маннык дьоннор сүкпүттэрэ, Александра Кугаевскай, Анания Андреев, Клавдия Глазкова, Михаил Слевцов, Илья Попов, Лев Альферович, Давид Кушнеров уонна Лев Гомерштадт. Ити кэннэ тыһыча тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаахха муус устар уон аҕыс күнүгэр Дьокуускай куораттааҕы хомсомуол тэрилтэтэ тэриллэр председателэ Угаевскай Күбүөрүнэтээҕи бастакы конференция тыһыча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыл кулун тутар сүүрбэ биэс үһүс күннэригэр Ыркысыһым Саха сиринээҕи тэрилтэтэ тэриллэригэр олох охсубута. Тыһычча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт сылтан кини бүтүн союздааҕы Ленин коммунистуу ыччатын союһа, онтон тыһычча тоҕус сүүс тоҕуһун сыл ыам ыйын он икки күнүттэн РСПСР ылгысын Саха Республикатааҕы тэрилтэтэ тыһычча тоҕус сүүс тоҕуһун биир сыл ахсынньы он үс күнүттэн Саха Республикатын ыччатын союһа буолбута. Ити конференцияҕа купком састаабын талбыттара. Саха сирин комсомола Сэбиэскэй сулус кэстиэр диэри хас эмэ уонунан тыһыынча чилиэннээҕэ. Холобур, ол сылларынан көрдөххө маннык. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыллаах, биир сыллаахха алта yüz сүүрбэ биэс киһи, онтон тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ үс сыллаахха икки yüz биэс үс

Комсомол ыччата сэбиэскэй былаас атаҕар туруу турдулар. Гражданскай сэриигэ, союзтаах республикалар экономикаларыгар, культура сайдыытыгар киллэрбит кылаата сөҕүмэр. Гражданскай сэрии кэмигэр чуол ротатын хамандыыра Алексеев, пулеметчик Горчаков, саллаат Берденников курдук ыччаттар оҥорбут быһыылара уос номоҕо буолбута. Комсомоллар Поволжье хоргуйбутугар, Кыһыл Армия байыастыгар пруоҥҥа тыһыча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахха сир реформатыгар хомуннулары, артыаллары, бырамыысыланнаһы бастатан туран көмүскэ тэрийиигэ көмөлөспүттэр. Долойни грамотность хамсааһыны, БГТО, ГТО, Ворошиловскай стрелок нуормаларын туттарыыны ыраас олох Молния, буровесник, водник уопсастыбалары иилээбиттэрэ, саҕалаабыттара. Ол курдук, тыһыынча тоҕус жүз отут биир сыллаахха Алдаҥҥа Косерев аатынан комсомол ыччат бастакы ударнай шахтата баар буолбута. Бастакы ыстахаанабыс комсомол горняктар ортолоругар Галимат, Мельников, Губин, тыа сиригэр Аргунов Олесова Попов Тихонов уонна татыттар бааллара Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр Ыбыс-Лыкыс республикатааҕы тэрилтэтэ пуруоҥҥа уон тыһыынча биэс сүүс биэхиньикэ киһини ыыппыта. Олортон Космачев, Чусовской, Степанов, Кондаков, Лонгинов дастабаалар Сэбиэскэй Союз Геройа Петров Албан аат орденын толору кавалера буолбуттара. Сэриигэ барбатах дьон тыылга хаалан сынньанар утуйар диэни умнан туран күнүстэри түүннэри үлэлээбиттэрэ. промышленноска, тыа хаһаайыстыбатыгар, тутууга, транспорт көлө эйгэтигэр комсомол ыччат бригадалара тэриллибиттэрэ. Комсомоллар аҥаардас 1994 сыллаахха оборона фондатыгар икки тыһыынча үс үс сүүрбэ сэттэ ыла биэс тыһыынча солкуобай, онтон ааллаах үп комсомоллара эскадрильяны тутууга үс сүүс сэтэн тыһыынча солкуобай кылааттарын киллэрбиттэрэ. Сэрии кэнниттэн дойдуну-атаҕар туруорарга, чөлүгэр түһэрэргэ, Саха сиригэр сир баайын туһа таһаарарга, алмаас, гаас чох промышленноһын тэрийэргэ Арчыгый баах тутуутугар комсомоллар бастакыннан тылсыбыттара уонна бачыыҥка төхпүттэрэ. Тыһыча тоҕустус алтуонаал сыллаахха үөрэнэ сылдьар ыччат көҕүлээһининэн норуот хаһайыстыбатын салааныгар тирэх көмө буолбут кырата суох кылааттарын киллэрсибит студеннар тутар этэрээктэрэ тэриллибиттэрэ. Ол хамсааһыны көхтөөх тэрийээччилэр ортолоругар Сивцев, Захарова, Калугин уонна адаттар бааллара. Комсомоллор олох-дьаһаҕатын эйгэтиттэн туора турбатахтара, республикаҕа билим, культура сайдыытыгар эмиэ кылааттарын киллэрбиттэрэ. Ол түмүгэр үгүс ыччат саха комсомолун бириэмийэтин лауреата буолбута. Кинилэр ортолоругар бааллара учуонайдар Григорьев, Слепцов, Сыроватскай, Гуляев, Таранскай, Гугаевскай, худуоһунньуктар Осипов, Сивцев, Раклеева, Спиридонов, Суруйааччылар поэттар Моисей Ефимов, Иван Гоголев, Саба Трассов уонна ытыктар, хомусчут Иван Алексеев, режиссер Борисов, артыыстар Самсонов, Ломанов, Андросов. Үҥкүү судаарыстыбаннай театра, Ньурбатааҕы драма судаарыстыбаннай театра уонна да атыттар. Ити курдук, тыһыынча тоҕус сүүс уон биир сыл бүтүүтүгэр Саха сиригэр норуот хаһаайыстыбатыгар үлэлиир бары дипломнаах идэлээх дьонтон быһар-быһаҕастара ыччаттар этилэр. Билим үлэһитин түөрт уон бырыһыана, оскуола уонна орто анал үөрэх кыһатын хас бэһис учуутала, уйааччыта, СГУ этэр преподавателлэрин уонна аспираннарын аҕыс уон түөрт бырыһыаннара, промышленнас уонна тыа хаһаайыстыбатын исписэлиистэрин хеттон бырыһыана бары комсомоллар этэ. Чакыр нэһилиэгэр билиҥҥитэ күндэйэҕэ тыһыча тоҕус жүз отут үс сыллаахха комсомол бастакы ячейката тэриллибитэ. Нэһилиэк бастакы комсомолистара Янков Николай Игнатьевич, Макаров Трофим Иванович, Кондратьев Семен Антонович, Степанова Мария Гаврильевна, Максимов Григорий Гаврильевич, Игнатьев Андрей Микенчевич, Савинов Игнатий Афанасьевич, Егоров Иван Кириллович, Иванов Константин Алексеевич, Семенов Константин Дмитриевич. Ленинскэй комсомол аалай кыһыл знамятыгар артаах уолдьан килбэйэр. Ити буолар Ийэ дойду сайдыытыгар Совет дойдутун эдэр сааһы киллэрбит кылаатыгар партия, правительство, норуот хайдахтаах курдук үрдүк сыананы биэрэллэрин чаҕылхай туоһута. Ол кэрдиис кэмнэргэ Саха сирин комсомола ааспыт боевой суолуттан үлэҕэ кыайыыларыттан холобур кэриэтэ кыракый кэрчиктэри көрдөрөн ааһабыт. Бастакы ордены 1900-сүүрбэх сыл олунньу сүүрбэһис күнүгэр Кыһыл Знамя ордены атын дойдулар интервенцияларын уонна гражданскай сэрии сылларыгар бойобуой үтүөлэрин иһин ылбыта. Уустаах хасаада Бохочой сиригэр билиистээх сэриигэ Ньурба куопата, Аваҕа пионердара Сиикэй тала ити сыллары иһиттэрбитэрэ Саха сирин комсомола Совет былааһын иһин героическай охсуһуутун саныы биэрэбит. Тыһыынча тоҕус жүз отут биир сыллаахха дохсунньу сүүрбэ биир күнүгэр Үлэ кыһыл знамятын ордена ударнай үлэни уонна социалистическай куоталаһыыны көҕүлээбитин иһин Алдан көмүһэ, Сангар чоҕо, Кэппэндээйи тууһа, Якутскайга тирии собуота биһи Сахабыт сиригэр, Днепрогаз, Магнитогорскай, Сталинградтааҕы тракторнай курдук суолталаммыттара. Холкуостары тэрийэр сирэ-боруутун ыытар хорсун хоодуот үлэһит дьон наада буолбуттара. Тыһычча тоҕус сүүс түөрт уон биэс сыл сэтинньи сүүрбэх үстүнэ Ленин ордена, Аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэриигэ үтүөлэрин иһин, Саха сирин комсомола Аҕа дойду сэриитин тыһыча тоҕус сүүс түөрт уон биир түөрт уон биэс сылларыгар уон тыһыынчаттан тахха комсомолецтары ыыппыта. Тыһыча тоҕус сүүс түөрт уон аҕыс сыл алтынньы сүүрбэ тоҕус күнэ Ленин ордена ыччаты иитиигэ уһулуччулаах үтүөлэрин уонна социализмы тутууга активнай кыттыытын иһин. Тыһычча тоҕус сүүс биэс алта сыл сэтинньи бэһискүнэ Ленин ордена, комсомолецтар уонна советскай ыччат социализмы тутууга улахан үтүөлэрин уонна кырыс итиэннэ оһорбо сирдэри туһаҕа таһаарыыга үрдүк оҥоһуулаахтык үлэлээбиттэрин иһин. Алтыс пятилетка сылларыгар Ыбыслыкы Саха сирдээҕи обкомун путевкатынан алмааһы босхор промышленноска, тутууга, холкуостарга, сопхуостарга, Хотугу сири уһук оройуоннарыгар алта тыһыынча үс сүүс алта хектарча үлэлии барбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс алтыанаҕыс сыллаахха алтынньы сиэр бэбиэс күнүгэр Октябрьская революция ордена Коммунизмы тутууга активнайдык кыттытын, науканы, техниканы, культураны сайыннарыыга, ыччаты аҕа көлүөнэ үгэстэригэр иитиигэ киэҥ далааһыннаах үлэтин бэлиэтээн, Бүтүн Союз үрдүнэн күүрээннээх үлэ киининэн биллэриллибит баан тутуутугар Саха сириттэн бастакы этэрээт 1974 сыллаахха «Комсомольц Якутии» диэн ааттанан Саха сирин соҕуруу өттүгэр айаннаабыта. Ити курдук комсомол биһиги олохпут устатыгар үрдээх киэҥ далаһыннаах айана айаннаан кэлбитэ. Онон биһиги бу көрдөнө биһиининээх көлүөнэттэн холобур ылынан, ол кэнниттэн биһи кэннибинээх ыччаттар эмиэ биһиги күндэйэрбигэр үрдээх таһаарылаахтык үлэлээн хамсаан ааспыттара. Ол курдук школа производства диэн ааттан биһиги ыччаттарбыт үс сыл икки сыл устата фермаҕа эбэһээт үлэлээн ааспыттара. Ол онно элбэх ситиһиилэри ситиһэннэр эмиэ оччолорго инники кэрдиигэ сылдьыбыттара. Онон өссө төгүл бу киэһэ оччотооҕу кэмнэр тустарынан санаан ахтан ааһыаххайыҥ диэн ыҥырабын уонна дьоллоох доруобай буолуҥ. Комсомол үс сыллаах үбүлүөйүнү күндэйбит айар талааннаахтара хоһоон ырыа айан өрө көтөҕүллэн көрсөллөр. Күндү доҕоттор, эһиэхэ бүгүҥҥү үөрүүлээх күҥҥэ саҥа ырыаны бэлэх уунабыт. Леонид Попов тылыгар Александр Степанов мелодията комсомолга Толоро квартир.

Дьире күндү көрөөччүлэр, бу концерт э, нөмірдерин быыһыгар мин эйэҕэ кыракый викторина оонньотобун бастакы боппуруоһум комсомол тэрилтэтэ аан бастаан тэриллэригэр туох диэн ааттаах этэ тэрээһинбитин уунабыт бу диэки киметтэн улаханнык кэлэр эбэттэ дьэрэ Коломина

Школа производства вуз диэн саха сирин үрдүнэн улахан биһирэби ылбыт хамсааһынынан биһиги нэһилиэкпитигэр фирмаҕа үлэлии тахсыбыт комсомоллары Эрделир Альбина Максимова сайылык

Биһиги биир киин туттар киһибитигэр эдэр сааһыгар молодой гвардеец Якутии диэн бэлиэ хаһайынын хаайыныгар Николай Васильевич Егоровка Күндү биир дойдулаахтарым, үйэҕэ биирдэ кэлэр Албан ааттаах Дэнистэй хомсоҥолбут үрэйинэн барыгытын истиэхтэн аҕардынан туран, бу эдэрдиин эмэнниин кэлэн олорбутуттан биир бэйэм олус үөрэбин. Маннык урут биһиги да бар этэр эрдэхпинэ, хомсомол оскуолатын аспыт дьоннор буоллахпыт дии. Холобур, хомсомолу олус билинэллэр, Билигин ити бэһэ телевизору көрбүкүт дуо? Онно бу дьоҥхайда курдук киин комитет бастакы секретарьдарын эҕэрдэлээтэ. Холобур, мин хаҕана бастакы секретарьдарын үлэлээбит Евгений Тезельниковы

правительство хаалааччыта комсомол улахан билинии того бар. Оттон ол да иннинэ комсомол уоссайынан үөлиир дьону аһара билетиир тиэстиир этэ. Холобур, күннээттэн мин көлүөнэм дьонуттан дьонугар

Конференциятыгар дьоҕурсайгалар аһылдьыбыта. Өртө чиэстэммиттэр элбэхтэр буоланна. Ити күндэ ыччат комсомольскай терминал аан бастаан республикаҕа бастаан биллэн күндэйэн ааттаппыта. Онно үлэлээбит ити Светлана Егорова Дьиҥ, Василина Яковлева Исилов тоҕутугар баар буолбут бааллар. Оннук улахан үчүгэй үлэһиттэр элбэхтэр. Холобур, манна Дахата мен братым Александр Васильев Барнаулга үөрэнэ сылдьан Харыҥҥы каникулугар били Уссуйаевскай тайахха сылдьан Золотой куолаһы ылан турар. Онно аҕа киһиттэн. Соннук комсомол уруккаттан үлэлиир дьону улаханнык чиэстиир этэ. Холобур, мин 1960 сыллаахха Бастакы республикатааҕы бойобуой албан атлетигар Дьокуускайга кыттыбытым. Онно Хунтаартан консулар айакка оҕын секретаря Иннокентий Макомов хамаандата нэһилиэктэртэн били делегат курдук ыччаттары хомуйан биэс ынча буолан баран кыттыбыппыт. Онно элбэх күрэхтэһиилээх, элбэх тэрээһиннэрдээх били туохха ипподромҥа балаакканы аһыппыппыт.

Ол туохтан ипподромтан бары хатыы стройдаан кытахаста колоннаннан улуустарынан туохтаан туохха ол комсомольскай болосса тиийэн аан бастаан комсомольскай болосса таспыппыт онтон ити мараак болоссатыгар туох отун муоппаппыт вешеный оты аан бастаан онно кыттыбыппыт уонна

Соннук. Уонна онно халлыбытым диэн туох ол төхтүр таһа портуохтан таһа олох кыһыл хаттаан этэ. Ити холобур алыйамаакы иссуккул эдем барбатта. Хомнук киинэҕэ кыпкыһыл, хомнук кыпкыһыл этэ. Ону тоҕа билигин киинэҕэ биир даҕаны устубаттар эбитэ буолла. Дии саныыбын. Уонна онно дьэ

Ыччаттар, дьэ били нэһилиэкпит, дойдугут буойуннарын олох үйэтитэргэ үлэлэһиҥ диэн бары тура-тураннык кэс тыла этэллэр Онно били өйгөһүрэххиҥэн хаалар көттүк. Онон мин дойдум буойуннарын туһунан үс кинигэни таһааттардым. Онон ол кинилэргэ сыылларын арыый толордум дии саныыбын. Дойду Баттаҕаттан атын Манна кырыымҥа сылдьан турабыт эмиэ туохтан комсомол путевкатынан спутниктар ынааҕарга буржуукка буолунарга артыарбыт тэрээдэр турар онно мин күндэйэттэн хороттон Нома Коля Кутаныттан

Уонна түбэй дьаахаттан Ариан Степанов диэн эмиэ мин раастым улахан отчут киһи бар. Ол эҥин туттубута. Бары хүндээх дьоннор уонна били хочеттиттэн элбэхтэ яққа күрбүттэр бааллар этэ, олор бары үөрэхтээх буолбуттара. Бары кэлин да миин кытта билсэллэр этэ, уйаллар, хайыллар. Сонно болон комсомольскай хаастарбыт улахан үтүө өйдөбүнүгэ хаалларар. уонна хаһан да умнуллубат эдэркээн кэмнэрбит буоллаҕа дии. Онон бука барыгытын хомсомол сүүс саананы сөтөг үлэҕин төлүүрүн бары хомсомол этибит буоллаҕа дии. Махтал Николай Валерьевичка. Иван Гоголев тылыгар Аркадий Алексеев Ныгынета аан дойду ыччатын

Ыытабыт Комсомол хаһан Ленскэй диэн ааттаммытай хас сыллааха? Бүлбэ түөрт сыллаахха. Эмиэ Коломбина Николаевна, дэрэ кэлэн бириискэ дылары.

Дружба Госдука хаайыстыба надала дэр уонна билигин биһиги сыанаҕа көрсүөхпүт кэскил көлүөнэни алгас кеппидеппин комсомольцы добровольцы

быһа холоон этиэххитин сөп хаамай элбэх чилиэннэн эһэлдьибитай аҕун сыллардаахха төрт уон икки мөлүйүөн Коломбина Николаевна олох хомсомуот туһунан ынырыктык билэр эмиэ дьэ бирииспитин бардон хомуйда кэнсиэрбэ аһар дьэбу повар киһиэхэ наһаа наадалаах Дьэ вот билэр эмиэ эпитаниябыт. Хомсугул ким уурааҕынан хас сыллааха тохтообутай? Бу эттилэр. Киметте, бүдекит Кристина Павловна, баҕалыста, дьэлэр Перискин кэлэн ылабыт.

Эн комсомол, мин дьолум, комсомол, комсомол, эн ыстаал кэккэҕэр үүнэбин, бу улуу көҥүл дьыл, уоннарын түөспүнэн тэлсэбин, аалай уоттаах сулуһум, айар-тутар суолдьутум, эн комсомол, эн комсомол, мин дьолум. Күҥүр күүс түүнүктүү көрүнэн комсомол саастарым ааспыттар, эргиллэн кэлбэттии эдэркээн күөгэйэр күннэрим барбыттар. Мин түөспэр комсомол сүрэҕин, мөлтүүрү билбэккэ мээртэптин, үлэбэр ырыабар эдэрим, өрүү буол, көхтөрүн билбэтин. Комсомол, эн тимирик кэккэҕэр эрэллээх ыччаты иитэҕин. Коммунар Күндэгэс аатыгар доҕордуу күүстэрин түмэҕин. Эр хоһуун төлөннөөх түөстэргэ илиичпит үөрэҕин иҥэрдиҥ, үрдүктэн үрдүккэ көтөргө сылайбат кынаты үүннэрдиҥ. Комсомол кыайыылаах знамята күн буолан умайан чаҕыллар, күөх сирэн чэргийбит дойдута килбиэннээх ааккынан киэн туттар. Саргылаах ыччат дьон аатыттан

Тымныылаах кырайбар күүсүбэ, тохтообот тайбаннана тыыр. Комсомол киэҥ туттар киэргэлэ, кырайыта кимсолла ытыйар. Фермаҕа алмаастаах савутта, эдэртэр бастакы кэккэҕэ, айхаллан комсомол улаҕа туохтан да иҥнибэт тирэҕэ.